Tenê bi qedir û bi qîmet hatiye birêz Necdet Teqwa. Ew ê ji Ak Partiyê ji bo bajarê Wanê be namzedê şaredariyê bajarê mezin ê Wanê û bi vê yekê jî em ê niha fikir û ramanê wî, kar û barê wî, xebatên wî em ê guhdar bikin û em ê jê bipirsin ka gelo ji bo bajarê Wanê û her wekî din bila niha Waniyên ku me niha guhdar dikin ji navçeyan û her wekî din ji merkeza Wanê êdî ji niha û pêde gelo wê şaredar namzedê şaredar ew ê çi bêje û em bêjin we'dê wî çine, plan û projeyê wî çine mê vana yek bi yek jê guhdar bikin. Mamoste hûn bi xêr hatin ser çavan re hatin. Sax bî roj baş spas dikim ji we re hûn çawa in baş in? Baş in mala we ava xuda ji we razî be. Em ji bo temaşewan û nûçeyisû re jî roj baş dibêjin her hev in. Wê ser sera ser ça. Em ji li hal û wextê we pirs in niha îdî we dest bi kar û xebatê jî kiriye niha de îdî em bêjin kar û xebateke muhîm û girîng dest pê kirî heta sî û yekê adarê heta wê demê û nê îdî ji bo bajarê Wanê Gelo hûn dixwazin niha çi bêjin û nê plan û projeyê xwe yê ku hûn dixwazin Wanê biguherînin, Wanê mezin bikin, Wanê berfireh bikin yan jî hûn dixwazin serê pêşî ji bo bajarê Wanê hûn çi bikin ku niha îro bûne namzet? Ez spasdarê we me. Her hebin. Saye we de em dikarin ji bo gelê xwe xwe dane naskirin û xebot û remanê xwe ji bo gelê xwe re bêjin. Bi rastî em îro ji bo nasandina namzetan Enqerê ne. Bi vî awayî jî em bîne mêvanê we. Ya rastî em û bêjî çil roj beriya niha ku çaxê Serok Komar ev görev ji me re tevdî kir. Nêzîkê mehekê ye jî em Sîsî pênc roj e ji xwe re ser proja dixebitin û pêşerojê de ka em ê ji bo miletê xwe, ji bo gelê xwe, ji bo bajarê xwe bi çi awayî karan pêk bînin. Bi rastî astengiya herî girîng derheqê Wanê de ew e ku Wan şehrekî civan e. Milyonek sed û pênceh hezar însan jiyana xwe berdewam dikin ku ev însanên me jî bîst êk salî ne. Para gelek jî ev genc û ciwanên me bêkar in. Lazim e em ji we re îş û karê peyda bikin. Em dixwazin projeyê me para gelek bi ser vî awayî bêne hazirkirin û bêne holê. Em jî xebatê wî xebatê xwe ser bi vî awayî pêk tînin. Belê. We behsa genc û ciwana kir. Gelo genc û ciwan ji bajarê Wanê em bêjin radibin diçin metropola yanî kar û em bêjin tişkî wisa li her bajar e helbet heye. Em bêjin li Behra Reş heye, li Behra Spî heye û heta li Anadola Navîn jî heye. Gelo pir li bajarê Wanê ev yek heye yan Belê hindik belê, e? para gelek gencê me dijî Wanê jiyana xwe berdewam dikin û karûbarê xwe pêk tînin. Exleb û hawînan biharê dest pê dikin heta serê zistanê jî. Derve dixebitin, ji metropolê mezin dixebitin, diçin li Stenbol, Îzmîr, Enqere û cotkarî dikin, para gelek ji bo cotkarî jî diçine aliyê Behra Spî, herêma Behra Spî. Behrareş li bo cotkariya findiq û tiştê dî ew dikin. Em dixwazin bila ew nebe. Yanî ciwanê me û gencê me bila xebatê xwe û derbaziya xwe bi şehrê xwe pêk bînin. Ji zarokê xwe, malbata xwe dûr nekevin. Lazim e em projeyê wisa ku bînine holê însanê me bi vî awayî jiyana xwe berdewam bikin, yanî bi şehrê xwe de berdewam bikin û quweta xwe ji bo geşbûna memleketê xwe, ji bo bajarê xwe pêk bînin. Lazim e netewî hikûmeta merkezî jî bi vî awayî halîkariyê dene bajêrê me. Astengiyê me zehf in. Yanî xêzînekê girîng heye memleketê me de. Ev salê ku bîst sal beriya niha de para gelek koçberî çêbûye û dandorê çeperê bajêrê me de xizînekê em dibêjin yoksulluk yan yoksulluğa bajêrî xizanî gelek mezin e. Evî xizanî lazim e em holê de rakin. Yanî ensanê me. wî geçima xwe bi jiyana xwe baş derbas bikin. Em ê projeyê xwe bi serva her du lingan dane erdê. Yek bêkariya ciwanan em ê para gelek serbixebitin, yek jî xizaniya gelê em ê serbisekinin. Bi vî awayî em dixwazin şare îmkanê şaredariyê para gelek ji bo wan her du ewan Belê bi her du beşan her du beşa de em ê projeyê xwe têk bidin. Zora xwe bidin ser wê derê di vê namzediya xwe de û em bêjin bi xêr ku hûn bibin şaredar jî hûn ê li ser vêya bixebitin. Her weke din em bêjin ji xeynî wê meseleyên û pirsgirêkên bajarê Wanê wextê ku tê gotin ji derve de çawa xuya dike, ji hundir de çawa xuya dike, gelo çi girîngahî heye ku bi lez û bez were kirin li bajarê Wanê, çi hewcedarî heye? Yani bi rastî tabî pêşî me serê de jî got, yani her du beş ji me re gele meselekî girîng in. Yek bêkariya ciwanan, yek jî xizaniya gelan. Yanî ew nebe em nikarin însanan. Pêşî ev ê werin çareserkirin. Çareserkirin. Lê belê aliyê siyasî de jî du beş hane holê. Yan tu reş î yan jî spî. Lazim e em ortê de siyasetekê nû, pêvajoyekê nû dene ber xwe. Gelek siyasetekî îdeolojîk tê te axaftin. Bi ser kîmlîkan, bi ser aîdiyetê kurdan siyasetekî îdeolojîk zerf tê te axaftin. Evî gele em guherîn. Yanî kurd û ku miletê dî bajêrê de dijîn gele yekitiya xwe kene yek. Yanî bi siyaseta îdeolojîk xwe xilas bikin. Em bi vî awayî yan namzetiya xwe jî em ê bi vî awayî pêk bînin. Aliyê siyasî de jî gele em vê gelek biaxivin, ji bo însanî xwe re bêjin. Yanî ne ku astengî ji bo kîmlîka me heye, bi vî awayî çi astengî nîne. Lazim e em bi vî awayî jî reş û spiyan bîne dev hev. Mijareke muhîm e yanî ev hilbijartinên em bêjin ne giştî ye hilbijartinên herêmî ye. Lewra di hilbijartinên herêmî de bêtir xizmeta berbiçav ya kuçe û kolanan ya der û dore ya bajêr ya rê ewana dertêne pêş. Lazim e ku her çiqas ji partiyekê namzedek hebe jî divê ku ji kesên din jî rayê bistîne ne wisa? Gelo winê bereya xwe çawa firekin? Winê ji em bêjin ê ak partiyê ji xwe win namzedê rayê wan in. Gelo ji partiyê din re winê çi bêjin yan jî winê karibin ji partiyê din jî raye bistînin? Bi rastî em ê xebatê xwe yê ku heta roja îro rayê xwe nedayî ak partiyê em ê xebatê xwe bi ware pêk bînin. Em ê gotinê xwe para zêde serware pêk bînin. Lazim e em gelê xwe ji bo xizmetê ku kêmasiyê wan hene em ê wan kêmasiyan pêk bînin. Lazim e em para gelek bi we re biaxivin û xebatê xwe yê siyasî gel wa danine ew ê gel wa biaxivin, bieştiqilin. Yanî sixintiya me herî girîng ev e. Belê. Yanî lazim e em siyasetê jî biçekê bîne ortê û bi normalî rêkê xebatekê pêk bînin. Tabî şehrê me de em dibêjin yanî siyaset gele bingehekî îdeolojî xwe re cî girtiye. Evî em ê guherînin. Em neyta guhertin ku gelê me bi vî awî bariya xwe li me neyne. astengî tê berdewam bike. Tabî hilbijartinekî herêmî ye te jî seri de got, lazim e ne ku gelê rî ye. Însanê me gele ji bo xizmetê û kêmasiyê xwe pêk bînin namzetê xwe bi vî awayî tercîh bikin ku rêyê xwe wisa biemilînin. Em ê jî xebatê xwe para gelek bi vî awayî pêş ve biben û axaftinê xwe ser miletê me. Em ê wisa weş in. Belê, helbet di vir de mijareke din jî dertê ku li herêmê li gelek ciya ku niha qeyûm hene, xebat û xizmetê wan jî ew ê tesîrê li ser rayên AK Partiyê bikin bêguman. Gelo di vir de em bêjin selefê pêşiya we yê ku niha li ser kar in, em bêjin heta niha Razîbûna xelkê çewa ye, xizmetên ku dikin çewa ne, piştî ku hûn bibin şaredar û pê ve hûnê xebat û xizmetên çewa bikin, yanî xelk bi çavekî çewa niha li xizmetên aniha dinêre? Bi rastî yanî aliyê xizmetê de astengî nîn in. Yanî seranserî de yanî karê kar û barê qayûmiyê Ne ku tiştekî baş e. Min serî de jî wiha digot. Yanî Ak Partî bajarê me de muhalefet e. Niha qayûm bi dest dewletê hatine gorevê. Lazim e ew jî bête guhertin. Aliyê xizmetê de memnûniyetekî mezin a miletê de heye. Lê belê Bi destê namzetan û hilbijartina nayte pêkanîn. Ku wextê wisa jî bit ev navbeyniya gel û milet û qayûma de mesafe tête axaftin. Lazime piştî hilbijartinê ev mesafe ortê de rabe. Însan ku dixwaze namzetê xwe re biaxive, destê xwe lê de, bi dilekî germ têkiliya gel bike. Belê. Ji vir de jî dibe wê avantaja we hebe. Yanî hûn ê di nava gel de bin, hûn ê ji nava gel bin û hûn ê rasterast ji ber ku hûn jî li Wanê ne û li wir in û. Na, ez pêncî salî me û pêncî sal e ez nav milete de me jiyana xwe berdewam kiriye. Çil roj beriya niha ez serokê odeya pêşesazî û bazirganiyê bûm ya rastî. Min jiyana xwe her dem ez, malbata xwe û dayîkê xwe yanî mezelê me li Wanê ne. Me tim û tim jiyana xwe na gelê de derbas kiriye. Ez niha mehlê Wanê û gundê Wanê û bajarê Wanê, navçeyê Wanê, Hemiya dizanim, bi dehan car ez çûme, hatime, me kar kiriye, însanan zanim, eşîra zanim, axaftinê wan zanim, lehçê wan zanim. Ne ku tenê na kurda da, yanî na na tirka da jî, na kurhesiniyan jî, na eşîra da jî me jiyana xwe berdewam kiriye. Ê lazim e însanê me jî bi vî awayî hem kar û berê me yê pêşiyê da me kirî, Belê. Yê ku piştî hilbijartinê em ê bi çi awayî karan bikin, bi çi awayî em ê astengiyê pêşiya mileti de rakin, yê geli de rakin, gelo em wan bi dilekî zelal, bi zimanekî zelal ji we re bêjin. Insan gelê me, gelê waniyan para gelek min nas diken ji xwe. Yê ku me nas nakin jî em ê ji we re biçin û xwe ji we re bêjin, de ne nas kirin. Belê niha gelo guhdarên me yên Wanê yê, ji bajarê Wanê yê ku we nas dikin yan jî yê ku we nas nakin gotinê we ew ê ji wan re çi bin? Yanî winê xwe bidin îfade kirin, winê Kar û xebatên xwe hûnê bibêjin. Di serî de hûn dixwazin çi bêjin ji wan kesan re? Yanî ev hilbijartene hilbijartinekî herêmî ye. Lazim e bi vî awayî kî ku ji we re xizmetekî baş pêk bîne gele gelê Wanê ku tercîha xwe bi vî awayî pêk bînin û rayemilandina xwe bi vî awayî pêk bînin. Ez naxwazim gelê Wanê bi siyasetekî îdeolojîk û ser kîmlîkê pêşerojê de xwe îfade bike. Lûzuma wî jî nîne ya rastî. Yanî ez dibêjim her kî bit ku Wanê de jiyana xwe berdewam dikit, îfada xwe û ser kîmlîka xwe çi astengî bernînin. Em dikarin hebin jî em dikarin ewan guherînin. Lazim e em na siyasetê de û zemînekî demokratîk de astengiyê xwe bînne holê û ku lûzum dike di guhertînan em wisa bînne ziman. Bi vî çendî jî ez cardî bi vî saya programa we de dibêjim gele gelê Wanê îlah sixintiyê xwe û Astengiyê xwe bi rayekî demokratîk de ji bo hilbijartina gelêrî melheze biket. Yanî zîhnê xwe û eqlê xwe bi vî awayî bişopînit. Banga min ew e ya rastî ya yekemîn. Yanî hêvî û em bêjin ji hilbijartinên herêmê heta na rayên ku cara din Aqpartiyê jî standiye li holê ne. Gelo wê ferqiyeta we ji Heyama boriyê wê çi be? Yanî hûn ferqiyeteke, hêzeke, qeweteke çawa hûn di xwe de, hûn şiyaneke çawa dibînin? Birayê Hesen, niha ya rastî deh sal beriya niha ku çaxê namzedê şaredarî şaredariyê herêmê Wanê, bajarê Wanê bi rastî xebatê girîng nekirine. Yanî şehrekî navûdeng e Wan. Wan li Stenbol û Enqerê pêşe pêşiyê da jî dîsa şehrekî navûdeng bî. Yanî ez dawiya deh sala da berê xwe demê çû şaredaran astengiyê Wanê ji bo astengiyê Wanê xebatekî girîng nekirine. Gele gelê Wanê jî ewî bibîne bi tercîhê xwe û melhezê xwe bi wî awayî pêk bîne.

Tercîha xwe tu bê bi vî awayî pêk bînit. Ez vî bawer im. Tê hilbijartina me de jî ev tercîh tê ev bit. Para gelek tê xwe dergixte ortê. Belê, hêviya we wisa be. Ez bibêjim hem wanî û hem jî xelkê me. We guhdar kirin. Li vir ê spasiya xwe ji wan re dikim. Em spas dikim. Baş e ku natin. Firsat da me. Zor zor spas. Belê dest û nigê we sax be. Saeta xweş malê ava. Birêz Necdet Teqwa bi me re bû. Temeşvan Guhdarnejah namzedê şaredariya bajarê. Wanê bû û li gel me axivî plan û projeyê xwe got. Di Ak Partiyê de ew ê ji nav pê ve bibe namzet û namzediya xwe jî ji niha û pê de îlan kiriye. Em jî ji vê derê serkeftinê jê re dixwazin. Belê bi vî şiklî vî awayî me jî xatir ji we bixwazin sibê dîsa saet heft û nîva de me li pêş berê we bin. Mijar û rojevên girîng û yên sereke yên ku derketine pêş li nav welêt û li bajar û bajarokê me em ê dîsa li pêş berê we bin. Niha bimînin nava xêr û xweşiyê de.